Zvandiri kutaura izvi, izwi rekuti ivoku, rega nditange ndataura kuti izwi rekuti ivoku rinoreva kurangaridza. Kurangaridza, you are evoking a memory, you are, you are reminding the enemy of a certain thing that had happened or you are reminding somebody of certain thing that has happened so you are evoking a certain memory ndo matauriro andiri kuriita muzuva ranhasi maringe nenyaya yandiri kutaura nezvayo rega ndishandise nyaya iri pana genesi chapter 38 yemukadzi anonzi tama tama wanga wakaroorwa nemwana wekutanga waJudha. Zvinonzi wakarohwa nemwana wekutanga waJudha, murume uyo akafa haana kumusiyira vana. Judha ndokutora Tama ndokumupa kuna Onani. Onani ndokutanga kurasira mbeu pasi asingade kuti Tama abatire pamuviri. Zvaitika sekudaro, zvinonzi Mwari vakauraya Onani nekuda kwemabasa aakaita aaiita weuipi aya. Zvaitika sekudaro, Tama wakamirira bamunini vanga vasara pamusha kuti vazova murume bamnini ndokukura ndokubva zera ndokuenda kuna tezvara ndokuti bamnini vakura ndinokwanisa here kuchigara navo kuti vave baba vevana kuti ndikwanise kuchengeta ndilaire mumhuri navo zvinonzi judha wakaramba nenyaya yekuti pamwe anga akuona age difference akati hazviite sekudaro zvinonzi tama wakatora hembe dzechipfeve ndokupfeka hembe dzechifeve ndokuenda panzira ndokunomira ndoda panga angaona baba vake kuti havabvire eh, tezvara vake kuti havabvire nemadress zvinonzi vaakupfuura neikoko vakaona chipfeve vachifunga vakaona tama vachifunga kuti chipfeve ndokubva vamutora ndokunorara naye ndokumusiira tsvimbo da kuti ubate ipapo ndokumusiira tsvimbo nemhete paruoko vamusiira zvinhu izvi zvinonzi vakaenda vaka ndokuzotuma shamwari yavo nembudzi kuti enda unoitsvaga chifeve panzvimbo yakadai unopa chifeve chembudzi chikupe tsvimbo yangu nechii nemhete yangu yeparuoko zvinonzi zvaitika sekudaro shamwari yavo yakaenda ndokunotsvaga chipfeve ndokunochishaya ndokunobvunza varume vomunzvimbo umu zvikanzi hatichiziva chipfeve chamuri kutaura nezvacho zvaitika sekudaro judha vakakanganwa pauda kuti ndatibatisisa tsvimbo nekukanganwa wakakanganwa kuti pane wawakapa tsvimbo wakakanganwa zvakare kuti pane zvaakaita Zvinonzi nguva yafamba, nhumbu ndokutanga kukura nekuti tama wangu abata pamuviri. Nhumbu iye yatanga kukura, Judha ndokuudzwa nemakunhakunha kuti muroora wako une pamuviri asi hatisi kuziva kuti murume ndiyani. Judha ndokubva ati torai matombo mumuteme, mumupise. Vamubata vakuda kumutema nematombo, Tama ndokubva abuditsa tsvimbo akati muridzi wetsvimbo iyi ndiye muridzi wemimba yandiinayo. Judha wangu akanganwa Judha ndokubva arangaridzwa ndokubva aziva kuti kana tsvimbo iyi ari kuti muridzi wetsvimbo ndiye muridzi wemimba ndini muridzi wayo wakarangaridzwa the memory was evoked from Judha saka ndida kuti uzive chinhu ichi isusu tine tsvimbo yatakapuhwa inonzi muchinjikwa Pane nguva yakaendeswa Jesu pamuchinjikwa ndokurovererwa nekuda kwezvivi zvako, nekuda kweurwere, nekuda kwekutukwa, all the curses, all the diseases, all the sins because of the blood that was on the or spilled on the cross. You were washed, you were cleansed, you were sanctified on the cross. But taita muvengi ari kukudhonza nebvudza, ari kuda kukutema nematombo nekuda kwezvivi zvawaita, zvauri kupomerwa nezvakaparwa nemadzitateguru ako nezvinoteera ropa. zviri kuda kupomerwa pauri asi iwe une simba yetsvimbo yawakapuhwa yawakanganwa kuti kunyange zvinhu izvi zviri pauri zviri kunzi zvinoteera iwewe zvinoteera ropa wakatukwa nekuda kwengozi yakaparwa pane zviri pauri zvinokuteera pane mweya yedzinza inokuteera ukatadza kuziva simba retsvimbo inonzi muchinjikwa satama unotemwa simba uinaro saka ndida kuti uite evoke the power of the cross today by reminding the enemy that nekuda kwesimba repamuchinjikwa the authority of nekuti jesu paachaona uchidana simba remuchinjikwa achaudza vavengi kuti mutsvene zvivi zviri pandiri ndakabhadhara zvivi zvose ropa rangu rakamuchenura haana chivi sezvakaitwa tama najudha kuti uyu mutsvene kupfuura ini saka tiri kuda vanhu vanonzwisa the authority and the power of the cross that when you evoke the power of the cross you are reminding the enemy of his rightful place and you are taking your rightful place as a victor in christ jesus zvakakosha kutaura kuti nemavanga ake ndakaporeswa kana uchirwara zvakakosha to evoke the power of the cross and remind the enemy that cursed is a man who hangeth upon a tree kutukwa kwese kwakaenda pamuchinjikwa handina chituko chinofanira kunditeera handina chivi chinoteera ropa chinofanira kunditevera zvakakosha kutaura kuti neropa rake ndakachenurwa ihave been sanctified ihave been cleansed by the blood of the lamp when you do that you are evoking the power of the cross saka ndida kuti ubate nyaya ndiinayo pano kuti kubva musi wa 30 November iri Sunday kusvika musi wa 7 of the December iri Sunday zvakare i Sunday to Sunday yekuita evoke the power of the cross I want to begin to pray and fast and remind the enemy kuti aa ah, ah, nekuda kweauthority yakaitwa nesimba repamuchinjikwa because of the authority that was exerted on the cross nekuda kwezvakaitwa pamuchinjikwa the devil has no power over you